Reit, yw, mis Mehefin o'n, um, sy'n mae pre-season plans yn mynd? Um, yn weddol, um, dwi wedi cael un dros y llinell o'n, trafod o fe lot. Um, jyst yn anodd, ond uh, fel ti'n dweud, da ni'n jyst yn edrych am chwaraewyr rwan sy'n gwneud ni well pedwar iddyn ni gorffen blwyddyn diwetha, so mae'n bwysig da ni gael y, uh, y pobl iawn i fewn i'r clwb yma a sy'n deall beth da ni angen wneud. Ti eisiau siarad yn bach am y person sydd wedi gael ei fewn? Do, Jay Owen, Yym, boi lleol, a fi roi debut o a symud o fyny i tîm cynta'r Caer. So dwi'n nabod o'n flynyddoedd, dwi wedi trio seinio fe fewn clwbiau eraill dwi wedi bod yn. Ond i fi, wneud o roi um, neges beth dwi'n trio roi ar ochr y cae, ar y cae, dim bach fel ei Steve Evans wneud i blwyddyn diwetha. Ond mae hwn yn symud mawr i Jay, ti'n meddwl, mae'n dod cartre i chwarae flaen pobl, mae'n abod So ma' hwn ddim jyst yn yn last ditch story o'dd ma' gynno fo lot o t'mod i ddangos pobol yma, dangos pobol eraill sydd ddim wedi cael rhai yy cyfle iddo fo dros y ddau flwyddyn diwetha falle ac yy t'mod dwi'n meddwl wneith o profi lot i'r bois ifanc yn dod trwy cae ond yy gobeithio t'mod wneith o roi y pwsh mawr i ni rwan am dan Ewrop blwyddyn nesa. Ac wrth gwrs da ni yym da ni 'di symud ar ben hefyd o Aberystwyth So, be be ti'n ddeud amdano Ben? Do, Ben, da rio ta Ben yn chwarae derwydd o'n un o ddau o weithiau blwyddyn diwetha. Um, mae dipyn bach fel Joe Foam yn cyflym lawr y llinell, mae'n ma direct, mae wedi chwarae fyny ffrynt a fel rhif deg, so mae'n chwarae lot o llefydd, llefydd um, mae gen fo throwyn fawr hefyd, so dyn ni'n eisiau rwy'n fawr i penio fawr rwan, ond um, ie, na, wnaeth o roi lot o cyflymder, mwy o pes yn ei rhedeg tu ôl, tu ôl i tîmau, So, neith Ben neud yn dda ar y... mynd i Aberystwyth a neud yn dda iddyn nhw yn y ail hanner y flwyddyn. Yym, so dwi'n reit excited i cael ol boi ifanc 'di o hefyd, so ie, neith o roi dipyn bach rwbeth wahanol iddyn ni. Ac yym, jyst o ran y pêl-droed, dyna beth nathon ni chwara tymor dwytha, Huw. Yym, fel nathon ni sôn dechra y tymor, mae o'n... o'dd o'n rwbath newydd i chdi, yn tîm mwy direct di bod dros y blynyddodd, a flwyddyn dwytha nathon ni trio chwara mwy o bêl-droed. Ydy hwnna rhywbeth ti'n cario ymlaen efo tymor nesa yma chi? Yndi, so mae pawb wedi seinio nôl rwan, a fel ti'n deud, wedi dod y Jay i fewn, dydy Jay ddim yn mynd i gicio bel yn hir, mae'n ma, ma pildroediwr, um, wnaeth roi fath o'r experience yna iddyn ni. Uh, ben Wyn yn wahanol, mae gynnu fod yn bach mwy o pace, dwi'n meddwl, un o ddau weithiau neu ddim digon o'r ni rhedeg tu ôl i pobl o bobeth o flaen, o flaen tîmau, jyst yn mynd y draws, so mae'n rhaid ni cael rhyw penetration yno. So hwnna mae rhywbeth dan ni'n gweithio at, mae gen ni players clyfar fel Daz a Rob, tibod a Hayes yn ei top, wedyn mae gen ni Brad sy'n allan, so mae gen ni players sy'n medru wneud o, ond maen nhw'n fwy o chwaraewyr sy'n cael eu draed, so gen ni gweithio pre-season rwan, dan ni'n gwybod maen nhw gyd yma, tro cyntaf ni'n cael pawb di seinio fuan, so mae'n digon hawdd i ni, tibod, sortio pethau allan a gobeithio bod ni'n uh, yn llwyddiannus flwyddyn nesaf. A mi oedd o'n rhywbeth, yym, oeddach chdi reit keen i neud, yy, rha yma i ail-sinio powb, yy, mor fuan sy'n bosib. P- pa waniath ma' hynna'n neud i chdi, a be' oedd y rheswm trodd efo hi? Na, ma' ma'n anferth, t'mod, ma' ma' clwbiau proffesiynol, fel ti'n gweld, ma' nhw gyd yn neud o. Ti'n medru paratoi, ti wedi ed- edrych am un neu ddau pre-season, ti'm yn gorfod ffonio bo- pawb, fel dwi 'di gorfod neud dros y ddau flwyddyn arall, dwi'n trio neud galw ffôn i pobl jyst i seinio nôl iddyn ni. Rwan mae pawb di'n neud, dwi jyst yn medru targedio un a ddau o safleoedd yn ei dod i fewn. Um, lot lai o gwaith yna, a mae'r tîm gyd yn gwybod mae'n mynd i bod efo'i gilydd. Ti'n modd, dwi'n meddwl ennill y gêm ola yna, uh, ar ei hwnna helpu. Ond ti'n dweud, ond y gyd seinio, jyst dos y, dos y Ionawr neu gweld faint o dda ni'n neud. Ti'n modd, mae'r clwb di jyst neud gymaint i ffwrdd y cair rwan a roi'r cyfle iddyn ni i seinio players mae o'n fuan. Um, a jyst yn proffesiynol o'r clwb reit i fyny a, a pobl eisiau dod yma, bod yma. A sôn am y professionalism, fel ti'n gwybod, da ni'n trio gweithio'n galed trol i'r llenni mewn ffordd i, i, um, i, i codi professionalism y clwb. Mae'r GPSs wedi cyrraedd o'n. Mae'n sefyniaeth mae hwnna'n neud? Anferth, ti'n fawr i fi, mae dweud defnyddio nhw um, i siarad efo'r chwaraewyr, dyn ni'n gwybod beth bydd ni maxes nhw, beth o'n lot o'r tîmau'n defnyddio nhw'n barod, ond mae'n jyst rhoi rhywbeth arall i ni fel clwb, ti'n fawr, dyn ni'n gweithio galed i galed, eisiau ddiolch i pobl am, Am wneud hwnna mae Pat wedi helpu ni tua gael un o dros y llinell a'r clwb. Um, so mae ma just yn gwneud pethau'n haws. Ti'n meddwl, wedi dweud i boys, ti'n meddwl, faint maen nhw wedi cyfro, lle maen nhw wedi cyfro, mae gen ni'n un stats gyda gynraedd, ond mae hwn jyst o roi rhywbeth arall i ni. Geith y training sessions rwan uh, i, i teulu ar ei i wneud dim bach be mae'r players yn cyfra dros y, dros y um, pan maen nhw'n chwarae, yn penderfynu pwy ti'n chwarae erbyn ddo, ond um, bydd pethau mwy individualised i'r chwaraewyr, ti'n mwy personol i, i pawb rwan, y training a bethau yma, a gen i, fel ti dweud, gen i monitor, monitor os mae pobl yn dod o injury, mae gen i checio pethau fel yna, os mae'n cyfra digon o um, llety dros y, be maen nhw'n neud yn y cae, so bethau ti os wneud popeth yn, yn, yn special yn ni rwan. A wedyn, o'n i'n edrych ar y, y pre-season fixture list. A mae'n yna lot o games yna, ti'n licio lot o games, dweud? Ynddo, dwi yn offi lot o games. Um, mae'n cyfle i, i edrych ar pethau. Y pethau wedi yn gael y players gyd fan yma, dyn ni'n gwybod fath y siap dyn ni eisiau mynd. Ond mae rhaid ni gael, ti'n dau siap, plan A, plan B a plan C. So neith o roi cyfle i ni neud hwnne. Mae gen i ddau yy bois ifanc yn y yn yr academi sy 'di neud yn dda t- tua diwedd y flwyddyn. So ma'n chance i i roi geme iddyn nhw i gweld os ma' nhw'n digon dda i dod i fewn i tîm cynta hefyd, sy sydd yn bwysig. Yym so dwi yn offi lot o geme a ma' chance fi ca- ca'l neud nhw. So ddim byd fatha t'od ma' lle gyd â seiniau ymarfer 'dych chi isio ond yy do's dim byd fel chware geme. Ac yy dyna be' dwi'n coelio yn. 'Na fo. Ac yn ola 'de, sgen ti, 'chos 'dan ni'm 'di siarad efo chdi 's dipyn, yym ma' ma' rwbath gawn ni trio neud 'im bach mwy o dros yr ha' a tymor nesa, ond yy 'sgen ti negas i i roid i'r cefnogwyr? Oes, t'mod jyst diolch am am blwyddyn dwetha, chi'n gorfod bod yn patient i ga'l y wins, dwi'n meddwl ma' nw 'di dod yn yy dod yn iawn amser amser da Cate i ga'l y ceme- geme ola dros y llinell ond